Xwendekarên hêja dem baş. Em ê îro derbasî waneyeke nû bin ji pirtûka wêjeya Kurdî ya Amedayî yek, rûpela sed û yazdeh in. Navnîşana weneya me ya îro Elî Herîrî. Elî Herîrî kesê min ne ku bi navî nebîstiye, ew tê naskirin ku yek ji pêşengê wêjeya Kurdî ye. Pêşengtî û girîngiya Elî Herîrî di wêjeya Kurdî de ku ew yekemîn kes piştî hatina misilmantiyê bi zimanê Kurdî zaravê kurmancî nivîsandiye. Ji bo em bêhtir Elî Herîrî nas bikin, em ê bi hevdû re pirtûka xwe li ser rûpela sed û yazdehan vekin û bi hevdû re vê wanê şîrove bikin. Alî Herîrî li gundê Herîrê yê girêdayî navçeya Şemzînan ya Çolemêrgê di sala hezar û dehan de ji dayik bûye. Di sala hezar û heftê û nehan de li gundê Herîrê koça dawî kiriye û li heman cihî hatiye veşartin. Tê gotin ku Alî Herîrî Yekemîn wêjevanê kurd e ku piştî hatina îslamê bi zaraveyê kurmancî nivîsiye. Hêjatiya Babatahirê Hemedanî di zaraveyê lorî de çi be? Ya Elî Herîrî jî. di zaraveyê kurmancî de ew e. Zanyar û wêjevanê kurd Ahmedê Xanî, Elî Herîrî yek ji pêşeng û mezinên wêjeya kurdî dîtiye û di vê helbesta xwe de cih û mezinbûna wî diyar dike. Ger dê hebûya me jî xwe danek, Alî keremek, letîfe danek, ilm û huner û kemal û iz'an, şi'r û xezel û kitêb û dîwan, ev cins bû ba li ba wî me'mûl, ev neqid bû ba li nik wî meqbûl. Min dê elema kelamê mewzûn, alî bikira li banê gerdûn. Bi navê ruha milê cezîrî. Ê heyî bikira Elî Herîrî. Keyfek we bida feqîyê teyran. Heta bi ebed bimayî heyran. Dîwaneke hilbestan a bi zaraveyê kurmancî ya Elî Herîrî heye. Ji malbata Elî Herîrî gelek zanyarên olî rabûne. Gundê Herîrê cihê zanist û fêrbûna olî bû. Ji ber vê yekê Elî Herîrî jî weke feylesûf û wêjevanekî navdar dê wan dibistanan de perwerde bûye. Gelek helbestên wî yên bi nirx di destên me de hene. Em ê niha helbesteke Alî Herîrî bixwînin. Çavîn çavîn min xwîn ji dibarî Ji ber eb leqît xumarî Wekî ava di carî Bê wext û bê mecal e Gerden şûşe nebatê Lêvê şerbeta heyatê Ji hisnabêt û welatî Bi min cahê helal e. Methê di nazenînan. Wesfê di xunşêrînan. Wekî dewr û yasînan. Ez her dikim emale. Baxê ku sed behar lê. Bilbilê lalezar lê. Ku sed gulê bi xar lê. Bilbilî nale nale. Ji hindê bînin teracî. Ji mermerî bînin xeracî. Ji romê bistînin bace. Ji bo xemle şepale. Dêm xalên di hûr lê. Enya zilfit stûr lê. Rûn nîva guhê tûr lê.

Ji hind bînin talanî. Bikin kilê subhanî. Ji bo çavê şehlanî. Dê ma bitin sersala. Çend bibêja Elî Sadiq. Ji esrar û deqayiq. Ji wan wesfê di layiq. Ji hisna ya delala. Wateyên peyvan. Ebleqêt, belek, reş û spî. Xumar, serxweş, mest. Mecal, derfet, delîl. Nebat, şînatî. Hisn, nazdarî, xweşikî. Cahî, kesê navdar. Metih Pesn Nazenîn Tir û nazik Wesfê Pesn Emal Hêvî Taraç Bazirganî Xerac, bac, bêş. Zilf, bisk. Mehbûb, hezkirî. Mîsal, mînak. Hebîb, evîndar. Wesal, gehandin. Siyah, reş. Subhan Xwedayî Xwezayî Pirsên nerxandinê Pirsa yekê Malka Çaran bixwîne û bi çi rêbazî hatiye nivîsandin şîrove bike. Pirsa duduyan Di kîjan serdemê de helbest